Vella tkellmet mat-tim tagħna dwar l-importanza tal-litteriżmu u l-istrateġija nazzjonali marbuta ma' dan il-qasam tal-edukazzjoni.
Li bniedem ikun litterat ifisser li kapaċi jaqra, jifhem u jitkellem u jikkomunika fuq test miktub. Issa dan l-aħħar, ovvjament, it-testi m'għadhomx biss dawk li nsibu fil-kotba, imma wkoll diġitali, jiġifieri li bniedem kapaċi jifhem u jaqra u jikkomunika u jitkellem fuq dawn it-testi nistgħu ngħidulu li huwa bniedem litterat. Issa hawn Malta għandna l-kapaċità li ħafna min-nies jifhmu testi kemm bil-Malti u kif ukoll bl-Ingliż, jiġifieri ħafna mill-adulti u t-tfal Mhumiex biss kapaċi jifhmu testi b'lingwa waħda imma aħna dak li ngħidulu huma multilingwi. Issa, is-soltu aħna nassoċċjaw il-litteriżmu mal-iskola. Imma, huwa importanti li aħna niżviluppaw il-ħiliet tal-litteriżmu mit-twelid u anke tul il-ħajja. L-Istrateġija Nazzjonali tal-Litteriżmu tinbena fuq strateġija li ġiet ehm, varata fl-2014. Din l-istrateġija ħass il-bżonn issa li tiġi aġġornata għaż-żminijiet tal-lum. Ehm, kien hemm żviluppi pereżempju fuq il-fatt li fil-klassijiet tagħna għandna tfal multilingwi, Kien hemm ukoll żviluppi fuq il-fatt li t-testi issa saru kollha diġitali, għandna kemm taf kif testi fil-kotba u testi diġitali, u nħass il-bżonn ukoll li nerġgħu nippruvaw nistudjaw u nifhmu l-importanza tal-litteriżmu fis-soċjetà Maltija. Qed nuża l-kelma soċjetà u mhux biss klassi għaliex l-importanza tal-litteriżmu jinħass fil-komunità kollha Mhux biss, ejja ngħidu aħna, meta l-għalliema tgħallem l-Malti u l-Ingliż fil-klassi tagħha, imma wkoll meta l-adulti, per eżempju, ikunu fuq il-post tax-xogħol jew l-adulti jkunu jridu jikkomunikaw ma' nies differenti. L-istrateġija hija bbażata fuq erba' pilastri. Għandna l-pilastru tal-litteriżmu fil-komunità, il-pilastru tal-litteriżmu fl-edukazzjoni, il-pilastru li għandu x'jaqsam mar-riżorsi u l-pilastru mbagħad li għandu x'jaqsam mar-riċerka u l-iżvilupp professjonali tal-edukaturi u wkoll tal-adulti li jaħdmu kemm mat-tfal u kemm fil-komunità. L-ewwel nibdew fil-komunità meta aħna nħeġġu l-adulti, il-ġenituri, in-nanniet u anke ċ-child care workers pereżempju Dawk kollha li jaħdmu mat-trabi, biex huma jrawmu l-imħabba għall-kotba u għall-qari mit-twelid. Għalhekk jiġu organizzati sezzjonijiet tal-qari, ngħidu aħna mill-Aġenzija Nazzjonali tal-Litteriżmu, fejn għandek adulti jaqraw kotba kemm bil-Malti u kemm bl-Ingliż għat-tfal. Dawn huma sezzjonijiet importanti għaliex għax it-tfal jibdew jifhmu li l-qari hija xi ħaġa naturali u normali fil-ħajja ta' kuljum. Imbagħad għandek il-pilastru tal-litteriżmu fl-edukazzjoni li hemmhekk ħa noffru l-istrateġija toffri ehm, rakkomandazzjonijiet għal kif għandhom jimxu l-iskejjel fil-promozzjoni tal-litteriżmu. U l-litteriżmu jidħol ukoll f'kull suġġett. Ma nistawx aħna ngħidu li l-litteriżmu jidħol biss fil-Malti u fl-Ingliż u fil-lingwi Għax, meta inti pereżempju qed tistudja studju soċjali, jew qed tistudja wkoll ix-xjenza, għandek bżonn bażi tajba tal-litteriżmu biex inti tkun tista' timxi 'l quddiem fil-ħajja tiegħek. Imbagħad, dan kollu jista' jsir biss bir-riżorsi. Għalhekk, il-strateġija toffri rakkomandazzjonijiet ta' liema l-riżorsi għandhom jiġu żviluppati, biex aħna ntejbu l-livelli tal-litteriżmu f'Malta. Dan kollu wkoll jiġri mbagħad bi żvilupp professjonali, isiru sezzjonijiet għall-adulti, għall-edukaturi u għal kull min jaħdem fil-qasam tal-litteriżmu mat-tfal u mal-adulti biex b'hekk ikunu jistgħu jippromovu litteriżmu, litteriżmu li hu bilanċjat